צווישן אונז, נומבער אַכט, צווישן אונז, צווישן, נישט דווקא צווישן ר' יוסף זאב פון פנחס גלויבער, נאר צווישן אונז, צווישן אונז, יוסף זאב און דעם עולם, ואני הקטן בתוכם, צווישן אונז געשמועסט, וואס שמועסן אידן צווישן זיך? מען שמועסט אסאך זאכן, אויך שמועסט מען וועגן, מען רופט עס תיקון המידות, תכלית, יא, מען מאכט עפעס פון זיך, ניין?

איך קען, דו קענסט מיר שיקן דיינע שאלות, איך העל עס פארליינען, אבער דו האסט עס סוף כל סוף מוזן ענטפערן. אהה, נו שוין, און וואס האב איך דערפון? יא.
איז אהמ, יא, איז, איך האב באקומען דעם כבוד אויסצוקלויבן, אבער איך ווייס דען וואס איז וויכטיג, אלע זענען וויכטיג, אלע זענען גוט, סאו מ'גייט ממש כמעט בגורל, פיקט אויס רענדאמלי ווי מ'רופט עס, איז לאמיך פארלייגן איין שאלה קודם אזוי, איז עמיצער דערציילט, איך, איך האב מיך אסאך געטוי, איך שאול האב מיך אסאך געטוישט אין די לעצטע פינף יאר, מיט פינף יאר צוריק האב איך איינעם זייער וויי געטון. איז וויאזוי גייט מען דא צו צו דעם? וויאזוי בין איך און יענער פרעגט וויאזוי בין איך אים מסביר פאר דעם וועם כ'האב וויי געטון אז איך בין שוין נישט דער מענטש, איך בין שוין א אנדערע מענטש און ס'איז נישט איך, ער פירט נישט אויס אויב איך גלייב א מענטש צו זאגן היינט וואלט איך אזאנס קיינמאל נישט געטון און אפשר מיינט ער אויך צו זאגן אז היינט פארשטיי איך שוין גוט די עוולות וואס כ'האב דעמאלטס געטון, וויאזוי גיי איך צו צו, ס'קען זיין אז יענער האט זיך שוין אויך געטוישט און אז ס'קען זיין יענער פארשטייט אויך אז איך האב נישט געמיינט איך האב נישט, איז די אונטערשטע שיעור וואס טו איך דא?

פילט ווי מ'האט פוגע געווען אין אים, קודם נעם ריספאנסעביליטי, איים סארי איך וואלט עכט, ס'מיר עכט, ס'טוט מיר וויי אז ביסט געווארן נפגע פון מיר, ס'וואלט מיר געווען עכט אינטערעסאנט, רעלעווענט, ס'אינטערעסירט דיך וויאזוי יענער האט געפילט, און בעט אים איבער אויף דעם, און נאכדעם איים סארי קענסטו באמת צולייגן, ווייסט, איך קוק טאקע צוריק, wow ברוך השם איך זעה אז איך בין טאקע נישט געווען בסדר דעמאלטס און איך האב מיך טאקע אסאך גערוקט. אבער איך מיין די ערשטע זאך איז ווי מען רופט עס own your shadow, בעק נישט אראפ און טריי נישט צו באהאלטן זיך ארויסדרייען טאקע ווייל דו ביסט היינט גוט, און איך האב געזען, איך האב עס געזען אויכעט ביי, איך ווייס אז איך וואלט אנרופן עפעס אבער געמער לאמיך ענדיגן, איך האב געזען אסאך מאל ביי מורא'דיגע מורא'דיגע זאכן ווי ס'איז געווען ממש. ס'איז מיר שווער צו אריינגיין אין דיטעילס, אבער אין זאכן וואס כ'האב געזען אין די קליניק מיט סיריעס דעסיזשן, אימפעקטפול זאכן וואס איז געווען, לאמיר זאגן א מענטש האט אמאל געטון עפעס א געוויסע עוולה פאר איינעם, און ס'איז געווען כדי ער זאל, ער האט יעצט געדארפט אריינגיין אין א נייע זאך, און. בקיצור ס'איז אנגעקומען צו, די שאלה צו מיך איז געווען וואס טוט מען יעצט, עס איז ארויפגעקומען ער האט געטון אמאל יענע יענע עוולה און יעצט גייט ער אריין אין א נייע זאך, וואס דארף ער טון, ער גייט איז האב איך געפרעגט מיין מדריך, מיין סופערווייזער, מיין מורה דרך, און ער האט מיר געזאגט ער זאל גיין און פארציילן פאר יענעם וואס איז געווען אמאל, וואס ער האט געטון, און געבן פאר יענעם דעם אפשן צו ער וויל ווייטער קאנטיניוען מיט דעם. די זאך איז איך קען נישט אריינגיין צופיל דיטעילס פארשטייסט אליין, וואס איך וויל ארויסברענגען איז אז מיין מורה נבוכים האט דעמאלטס געזאגט בדרך כלל ווען איינער קומט אן מיט א אמת און ער זאגט פאר יענעם און ער נעמט אחריות און ער וויל זיך פארבעסערן בדרך כלל קיינער זאגט נישט אפ מען זאגט איך פארשטיי די ארבעט איז טוב זיך און ביי מיר עסטו נישט טון די זאכן און

האט איז מיר געווען זייער קלאר אז די מענטש האט געפעלט צו נעמען רעספאנסיביליטי און איז נאר געווען פארנומען מיט די חלק פון ווי גארנישט איז געווען און ווי ער גייט עס זיכער קיינמאל נישט טון במקום צו טון פונקט פארקערט. איים סארי איך האב מיך עכט וויי איך האב פוגע געווען אין דיך מענטשן.

אז ווען מען ברענגט ארויס די חלק איך בין שוין היינט א אנדערע מענטש זאל עס זאל עס נישט זיין אויפן חשבון במילא בין איך ווייניגער אחראי זאל נישט אימפלייען דאס זאל נישט זיין קיין ממש משונעמער איך זאל זיין מער לקבוע דעם וואס איך בין א נייער מענטש בין איך מכיר די עוולה וואס איך האב געטון און ס'טוט מיר טאקע זייער וויי ווי איידער זאגן איך בין א אנדערע מענטש און איך וואלט עס היינט קיינמאל נישט געטון ווייל דאס איז ווייטער אריינשטעלן א שטיקל מרחק צווישן מיר און מיין מעשה און יענער וויל דאס נישט הערן יענער וויל הערן נעם אונס האסט געטון דאס נעם אחריות דערויף. כ'וויל פארשטיין, כ'וויל פארשטיין, כ'וויל פילן, נישט פארשטיין, כ'וויל פילן אז דו פארשטייסט וואס דו האסט געטון, און דעמאלטס נאר זיי פארזאגסטו עס, וואס זיי פון דיין פראקטיק וועלן מענטשן בדרך כלל מוחל זיין. יא, כ'האב געזען, איינער האט מיך פארציילט, פונקט פאריגע וואך האט מיך איינער פארציילט אין א געוויסע תחום ווי ער ארבעט, איינער האט אים געטון א געפערליכע עוולה, ממש אים אויסגעשפילט מיט עפעס א גאנצע

די צוויי זייטן זאל נישט זיין קיין סתירה, נאכדעם וואס די האסט גענומען פול רעספאנסיביליטי, יעצט קענסטו שוין שערן פאר יענעם אז wow איך בין טאקע אזוי פרייליך אז כ'האב געארבעט אויף מיר און טאקע זייער גוט אז דו ברענגסט מיך טאקע דאס ארויף ווייל קודם כל איך קען זען דעם חילוק ווי שטארק כ'האב מיך גערוקט און צווייטנס ס'העלפט מיך אין זיך אויסארבעטן און זען וואס כ'האב נעבעך אמאל געטון און מצער געווען כ'האב נישט געוואלט מצער זיין און יעדער רוקט זיך, דער שואל זאגט דאך אז יענער מיט וועם ער רעדט האט זיך אויך גערוקט.
יא. אקעי. נעקסטע שאלה. אוי דאס איז א אינטערעסאנטע שאלה אביסל אויף ווי אזוי וואס איך גיי איך מיין דו קענסט די שאלה האסט דאך מסתמא געז האסט מיר עס געשיקט. אקעי ער פרעגט אזוי יענער אז ער האט אמאל געהערט א כלל אז טערעפי איז גארנישט מחדש פארן מענטש, ס'געט אים נישט קיין חכמה אדער קיין אינפארמעישן וואס ער ווייסט נאכנישט פון ביז יעצט, נאר די עיקר פון טערעפי איז ווייל אז דעם קאפ פון איין חבר שמעט ער עצמו מבית האסירים, א מענטש קען זיך אליין נישט העלפן, דארף ער האבן א צווייטן וואס זאל אים כאילו ארויסבאגלייטן פון דארטן, ארויסהעלפן ווייזן דעם וועג ארויס. ובכן, לויט דעם כלל, וואס איז די תועלת פון אויסהערן אזא מין שמועס ווי דא צווישן אונז? יא דאס איז טאמער דארף ער טערעפי דארף אלס איז דאך עס אלס מכח עין חוה שמעתר עצמו דארף ער האבן דעם יחוד וואס איז געאייגענט און רעדט ממש דירעקט צו אים וואן אן וואן ווי מען זאגט און אויב דארף ער נישט קיין טערעפי איז דאך דאס למעשה נישט איז דאך דאס נישט נוגע אין ערגעץ נישט קיצור ווי קומט אריין דא אזא מין שמועס ווי דעם.

ער פרעגט, אויב כ'האב גוט פארשטאנען, ער פרעגט אזוי, וואס איז די פוינט פון האבן א טעלעפאן ליין ווי דו ענטפערסט די זאכן וואס מענטשן וואס מענטשן פרעגן? אויב יענער האט א פראבלעם, האב איך דאך אמאל געהערט אז קאוטשינג און טערעפי איז נישט דעזיינט צו ברענגען פאר מענטשן נייע נאלעדזש וואס ער ווייסט נישט. ער ווייסט אלעס, נאר פשוט איין חבוש מטרת עצמו, ער דארף האבן דעם מענטש וואס זאל זיין צוזאמען מיט אים און אים העלפן ארויסגיין, צו אין קאוטשינג, צו אין טערעפי, צו אין יעדע מין מהלך וואס איז דא אויף צו העלפן מענטשן, יא, קאונסעלינג, קאנסאלטינג, און וואס איז די פוינט פון ענטפערן שאלות? אויב יענער האט א פראבלעם גייט דיך דאס סיי ווי נישט העלפן, דאס איז דאך בכלל נישט די פוינט. אויב איז ער א אסור.

און דו הערסט די קשיא און דו הערסט די תירוץ און ס'געט דיך א נייע פערספעקטיוו. איז לאמיר זאגן אז עווענטשעלי אפילו דער מענטש גייט זיך עווענטשעלי נישט קענען ארויסדרייען וועגן ער גייט דארפן צוקומען צו טערעפי, קודם כל גייט אים עס העלפן מדייק זיין, זיין סאך קלארער וואס ער וויל עווענטשעלי ווען ער גייט גיין צו א טערעפיסט אדער ווען ער גייט גיין צו קאוטשינג. משא כ קען עס העלפן סתם פאר דיך צו העלפן מיט דיינע חברים און סתם פארשטיין בעסער מענטשן, אויסשמועסן צווישן אונז זאכן וואס געשעען אייביג, רוב פון די זאכן גלייב איך אז אסאך מענטשן שטויסן זיך אן, עספעשעלי די.

וואס איז יא די פוינט פון טערעפי, פון קאוטשינג, פון די אלע מקצועות? די פוינט איז צו מאכן גרעסער דעם קלייענט. דער קלייענט וואקט אריין, ער איז קליין, ער קוקט אן אזא די פראבלעם וואס איז אזוי גרויס, אדער די אלע גרויסע מענטשן אדער כוחות און פאוערס ארום אים, און ער קען זיך נישט קיין עצה געבן מיט זיינע קאנפליקטס אדער אישוס וואס ער האט, ער גייט אריין צום טערעפיסט, ביסט גערעכט, דער טערעפיסט גייט אים נישט געבן קיין נייע זאכן וואס ער ווייסט נישט, גייט אים נישט, אסאך מאל יא, וואס מען רופט סייקא עדיוקעישן, ער גייט אים אויסלערנען, געב א קוק, די זאך וואס די דילסט מיט, איז אזוי און אזוי, אמאל מיט א נאמען אמאל אן א נאמען, און גייט אים מסביר זיין וואס ער דיעלט מיט, און אזוי גייט דער מענטש האבן כח צו דיעלן מיט די זאכן וואס ער דארף דיעלן, ער גייט האבן א קלארקייט, ער גייט כאטשיג וויסן וואס ער דארף זוכן, אקעי איך דארף מיך אויסלערנען די סקיל, אדער איך דארף טון די טערעפי, איך דארף אויסהיילן עפעס א זאך פון מיין פעסט, אדער אין קאוטשינג, איך דארף טרעפן איינער וואס זאל מיך העלפן גיין צו די נעקסטע לעוועל וואו איך דארף אנקומען, איז די ליין איז דיזיינט אסאך מאל אין א געוויסע זין צו געבן אזא דזשאמפ סטארט די קאנווערסעישן, און איך זע אסאך מאל. אז מען רעדט פון איין סאבדזשעקט און ס'קומט אריין שאלות וואס זענען אלעס רילעיטעד צו די סאבדזשעקט, וואס דאס מיינט אז דאס האט געהאלפן די מענטשן וואס מוטשענען זיך מיט די רילעיטעד קוועסטשענס צו פרעגן די קוועסטשען און באקומען די תירוץ, און ס'קען זיין עווענטשעלי גייען זיי גיין ווייטער פאר העלפ וכו'. קיצור, ס'ברענגט זיכער קלארקייט, און בכל מקרה ברענגט עס אויך אווערנעס, יא? און דאס איז די עין חוות שמעתי לעצמי. דו האסט דא צוויי מענטשן וואס זעצן זיך אוועק און שמועסן אויס די שאלות און די תשובות, צווישן אונז וויפיל אונז קענען, שטייצעך נאכאמאל דערמאנען דאס איז נישט קיין שום.

כאילו כאילו איך בין די ביזי מענטש, כאילו פנחס האט אזויפיל צייט. דו ביסט דאך באמת ביזי און ביסט תורם דא פון דיין, עס איז דיין ספעשעלטי, דיין עקספערטיז, דיין פרנסה אפילו. איך טוה עס מיטן גאנצן הארץ, און איך פריי מיך ווי מער קשיות אונז קענען ענטפערן, אמאל דויערט א קשיא אביסל לענגער, אמאל אביסל.

ניין, עס דארף מען דא פיר פאר שיך און עס ווילן דא עס זאל גיין צוזאמען. סאו האב איך, סאו האב איך נאך א שאלה, ס'איז א, אפשר איך מיין איך זאג עס ווייל יענער שטעלט זיך אזוי פאר, אז א דרייצן יעריגער בחור וואס ער זאגט ער פילט אייביג אז ער איז נישט גענוג, וואס ער טוט אז ס'איז נישט גענוג, ער לערנט נישט, דאס האב איך געמיינט, נישט דא וואו איך בין האב איך געוואלט זיין, און ער רעדט אלץ לגבי אז ער געוואלט זיין העכער, ווייטער. און ער איז קיינמאל נישט יוצא, און וויפיל ער טוט איז נישט גענוג, און ווי ער שטייט יעצט איז אויך ווייט נישט ווי ער האט געדארפט זיין, קיצור ער איז נישט אין פלאץ, כ'מיין אזוי, איך טייטש עס פשוט אפ, ער פילט זיך נישט, ער איז יא אין פלאץ, אבער ער פילט זיך נישט אין פלאץ, און ער קען אמאל אפילו אריינפאלן אין א ייאוש פון דעם. Wow. די שאלה, כ'מיין די wow, די wow של מענה ווערט איז נישט די שואל. אבער עס טוט וויי. פארוואס טוט עס וויי? איך גיי, איך מיין, איך גיי נישט ענטפערן ווייל איך בין נישט די מומחה דא. אבער איך גיי סתם אזוי ווי. זאג דיין קאמענט. מיין קאמענט, יא. ס'טוט וויי ווייל דאס קומט פון א פלאץ ווי, יוי, קודם ס'איז אזוי נישט אמת. ס'איז אזוי נישט אמת ווייל ער איז יא גוט. ווען איינער פרעגט אזא שאלה, אז איינער פרעגט אזא קשיא זאג גוט, ער לערנט, ער האט נישט געלערנט גענוג, כ'מיין דאס אז דאס אין לדבר סוף, מען קען אייביג זיין בעסער, יעדער איינער ווי ער איז נאר קען גיין ווייטער, נישטא אזא זאך ווי מען געענדיגט, נישטא אזא זאך, דאס מיינט אז דאס איז בהכרח א חלק פונעם לעבן לכתחילה שבלכתחילה אז מען קען גיין ווייטער, און אייביג מען קען גיין ווייטער איז א סימן אז מען לעבט, די ערשטע סימן אז מען לעבט און מען איז דא איז אז מען קען גיין ווייטער. ס'דא א פלאץ ווי מ'קען נישט גיין ווייטער, אבער ס'נישט בעולם הזה. סאו דאס איז פשוט דאס מיינט אז מ'איז דא. ביסט דא, איך בין דא, דו ביסט דא, אונז זעמיר ביידע דא. און אונז זעמיר אין פלאץ, ווייל אזוי קומט עס, לכתחילה. ווי מ'זאל נאר זיין גייט אייביג קענען זיין, גייט מען אייביג קענען מאכן דעם חשבון. אבער די סיבה פאר די געפיל איז נישט ווייל מ'קען מאכן דעם חשבון, ווייל דאס אז מ'קען מאכן דעם חשבון איז מורא'דיג, נישט נאר נארמאל, אזוי קומט עס. אויב ס'איז נישט אזוי איז עפעס נישט בסדר. נאר די חילוק די סיבה פארוואס מ'האט די פילינג אז מ'פילט מיר נישט גענוג און מ'האט נישט געטון גענוג, דאס טוט וויי, ס'איז א שאד. יוסף זאב. קודם כל איך איך שלינג דא מיט דורשט דיינע ווערטער אזוי ווי איך שטעל מיך פאר אלע צוהערערס אזוי ווי זאגט פנחס וועלקאם טו די קאנווערסעישאן לייג אוועק עקספערט קרידענשעלס כ'האב עס שטות און פנחס דו האסט דא גערעדט דערפון הארץ און האסט מיר ארויסגענומען די ווערטער פון מויל האסט געענטפערט

וויל מען זאל און מסכים מען זאל עס אויפשפילן ברבים, ס'איז דא אסאך פראגרעמס פון אזעלכע ענליכע וואס זיי שפילן עס אויף, איז ווען איך קען ווען אויפשפילן פארן עולם, דער עולם וואלט מודה געווען פה אחד מיט וואס דו האסט יעצט געזאגט, אז דער וואס האט איבערגעלאזט דעם מעסעדזש, און דער מעסעדזש, איך האב עס אויך געהערט, נאך פאר איך האב דיך עס געוויזן האב איך אויך געהערט, איך וויל זיין גוט, נישט דאס איז וואס איך האב געוואלט זיין.

רבי עקיבא שעכטער זאגט אייביג, ווער ווייסט וואס וואס א מענטש איז, ווער קען די מהות פון א מענטש, דער וואס ווייסט וואס דער מענטש וויל. ווען דו ווייסט וואס דער מענטש וויל, קענסטו דעם מענטש. ווער איז דער מענטש, וואס איז די אידענטיטי פון דעם מענטש, זיינע רצונות.
סאו איז די זאך, וואס די מעסעדזש וואס ער האט אריינגעלאזט האט מיך געגעבן דעם זעלבן געפיל וואס דו האסט געהאט, דו ביסט גוט, דו ביסט באמת גוט,

עכט איז אז ער איז גוט, סאו ני. סאו
די עכטע טיפע תירוץ פאר דעם איז א לאנגע לאנגע שמועס און אפשר א סעריע פון שמועסן וואס קען זיין אז צומער עס נאכאמאל מאכן.
אבער אין קורצן איז עס אזוי, וואס ס'פעלט דא איז די קענען האלטן די סתירה. פון איין זייט זיין זייער צופרידן און קאמפארטעבל מיט יעדע זאך וואס דו האסט עקאמפלישט, און אפילו נאך פארן עקאמפלישן זיין צופרידן מיט ווער דו ביסט, דו ביסט א חלק אלוקי ממעל, דו ביסט א איד און די אייבערשטער האט דיך ליב אזוי ווי דו ביסט, ביסט אויפגעשטאנען אינדערפרי נאך פאר דו האסט אפגעגאסן נעגלעס, נאך פאר דו האסט געזאגט מודה אני, האט דיך דער אייבערשטער ליב און די גאנצע וועלט איז געווען ווערט צו באשאפן פאר דיר. אזוי ווי דו ביסט יעצט, פארוואס דו גייסט ארויסקומען פון בעט, און פארוואס דו גייסט אויך אגיסן נעגל, פארוואס דו גייסט פייטן א גאנצן טאג מיט די נסיונות, און לערנען און דאווענען און זיך שטארקן און זיך האלטן הייליג, דאס איז פשוט ווייל דאס איז רצון השם, און נישט וועגן דאס מאכט דיך פילן גוט. דו דארפסט אויפשטיין און זיך פילן גוט עז איז, איך בין א איד, איך בין א אייניקל פון אברהם אבינו, דער רבונו של עולם האט מיך ליב, איך בין א שותף מיט די אייבערשטער, איך האב א ברית מיט די אייבערשטער, איך בין איינס מיט אים, איך, דער אייבערשטער האט באשאפן די גאנצע וועלט פאר מיך. עבודת השם, מיט נסיונות, מיט זאכן וואס דו טוסט אויף אויף די וועלט און ווי גוט דו פילסט דיך מיט אלע פראדזשעקטס און אלע גוטע זאכן וואס דו טוסט אויף די וועלט, דאס דארף נישט, אוודאי עס איז תורם אסאך אויף דיין סעלף אימעדזש, אבער דיין סעלף עסטיעם, דיין ווער דו ביסט דארף זיין. גוט נאך פאר מען גייט אריין אין דעם.
און די און פון איין זייט. יא, און דאס איז אמת גמור, אפילו קיינער זאגט דיר עס נישט, און אפילו מען זאגט דיר פארקערט, דאס איז א אמת גמור, ווייל דאס אזוי שטייט אין די תורה, אזוי שטייט אין אונזערע ספרים, ס'איז א אמת גמור. ס'איז א אמת גמור אפילו אויב מען זאגט עס נישט קיינער, און אפילו אויב איינער זאגט עס פארקערט, איז נאך אלץ דאס וואס יוסף זאב געזאגט אן אמת גמור לגבי ווער דו ביסט במהות, יעצט יוסף זאב לגבי די עבודת השם. יעצט און קודם כל רגע פאר איך גיי ווייטער, די זאך וואס האסט ארויסגעברענגט איז א מורא'דיגע וויכטיגע פוינט, ווייל די סיבה פארוואס ער פילט די וועג וואס אזוי ער פילט איז ווייל ער באקומט נישט געהערט די זאכן, איך וואלט עס געדארפט הערן סאך מער. אפשר, דאס ווייסט מען דאך נישט. און פארוואס געשעהט עס? פארוואס געשעהט עס? ווייל אונז זענען וואוילע אידן, און אונז ווילן דינען דעם אייבערשטן מיטן גאנצן שלימות, מיינען אונז אז אויב אונז גיין ביי זיך זאגן דעם מעסעדזש יעדן אינדערפרי איך בין גוט נאך פאר איך הייב אן דינען דעם אייבערשטן, האב איך מורא אז לעקאוויט דעם וועל איך נישט דינען דעם אייבערשטן ממילא דאס קריעט די לאך פון אויב האב איך נאר געלערנט פינף בלעטער איך האב געוואלט לערנען צען בלעטער בין איך גארנישט ווערד. געהאט, אדער אויב בין איך בייגעשטאנען צען מאל אין נסיון און די עלעפטע מאל בין איך דורכגעפאלן, גארנישט ווערט. יא, דעמאלס איז אבער, און דאס מאכט שווערער, און דאס מאכט שווערער, ווען דאס איז די יסוד מאכט עס פשוט אפילו שווערער, סיי יענץ וואס דו האסט געזאגט אז ס'איז עפעס די אמת, און סיי ס'איז אויכעט פראקטישער, אז ווי דו זאגסט, אונז איז א מענטשליכע שוואכקייט צו זאגן פאר זיך אליין און פאר אנדערע ארומיגע, אז מ'גיבט צופיל פון דעם, אז ביסט גוט ביסט גוט ביסט גוט האט מען מורא אז מ'האט אזוי ווי נעגלעקט מיט ווערן קאמפלעסענט זאגט מען אויף ענגליש אז מען וועט נישט האבן מער די מאטיוועישאן צו גיין ווייטער, אבער די מציאות איז פארקערט, ניין? אז מען זאגט ביסט גוט און מען קען אלץ טון נאך בעסער. אבער דא די שוועריקייט, אבער דא די שוועריקייט, אבער פארוואס זייער אסאך רזים'ס, זייער אסאך מחנכים און אפילו ספרים און אפילו דרכים און עבודת השם גייט אויף די וועג, פארוואס איז עס אזוי? טאקע ווייל ס'איז באמת זייער א הכרה, און אפילו יעצט ווען איך רעד יעצט דא מיט דיר, איך ווייס אפילו נישט צו איך בין מצליח גענוג צו וואטשן יעדע ווארט וואס איך געב ארויס פונקטליך צו זאגן אויף דעם, עס איז א הכרה נושא אבער אזא וויכטיגע נושא, און לאמיך פרובירן נאכאמאל עס אראפצוזאגן קלאר, די סתירה איז אז פון איין זייט דיין ווערד. הייבט זיך נישט אן מיט ווי מיט וואס דו טוסט אדער וויפיל דו קומסט אן, דיין ווערד איז ווייל דער רבונו של עולם האט דיך ליב האט דיך באשאפן און דעמאלטס ביסטו שוין ווערד, און אפילו דו ביסט ווערד און אלעס איז בסדר און נאך איז דער רבונו של עולם נאך אלץ נישט מוותר אויף קיין איין שהכל און אויף קיין איין בורא נפשות און אויף קיין איין מינוט פון ביטול תורה, דאס איז א עקסטערע זאך, ס'איז צוויי אנדערע זאכן

מיר ארבעטן אויף זיך אויב איך גיי פאוקעסן אויף די נעגעטיוו אבער ס'איז נישט אמת ווייל איך קען פאוקעסן אויף די פאזעטיוו און נאך אלץ בויען נאך אסאך מער און איך האב געהאט דעם שמועס בעיקר מיט יונגע האב איך געהאט אזויפיל מאל די זעלבע שמועס און ס'איז שווער כ'האף אז די מעסעדזש איך האף די מעסעדזש קעם אקראס קלאר. זייער קלאר יא ס'איז דא אזוי א ספר יעדע מענטש איז א ספר יא די נאמען פון די ספר איז איש יהודי איש מישראל בן ישראל בן מלך.

איז מעסעדזשעס צו ר' יוסף זאב בראווער ווי אויך צו בוקן אפוינטמענטס ביי ר' יוסף זאב בראווער קען מען אויפן טעלעפאן נומבער טרי פאר סעווען סעווען סיקס סיקס טרי טרי פאר פאר ס'איז אמעריקאנער נומבער נאר די ניגון גייט אזוי ווייל ס'הערט זיך שענער יא טרי פאר סעווען סעווען סיקס סיקס טרי טרי פאר פאר טעקסט מעסעדזשעס אדער לאזן וואויס מעסעדזשעס ווילסט נישט כח געב יאצו זאב און זיך זענען מער צושם ביים נעקסטן שמועס. יאך שכוח ר' פנחס.